E que seguim en onda sus Radio Cap a Cap, que hem du costat d'Anglet, eh, donc eh, su cantè aquí a procha de, de la mà, en tarcuir la passem qui va arribar donc eh, aquest 9 de mai de cap a 9 hores, que seguim los intertients, los encontres, les, les intervistes, Adara que vam parlar uh, de calandret, te, figurat pe que són los nostres primers vesis aquí, donc en compagnia d'Helena e Sandrine qui són reientes a la calandreta de l'Esca Enviar e també du calandron qui s'appelle Solina. A dichat monde. A dichat. Quim va? Hèro plan. Ah, si possible de parlar un pau mei proche du, du, du micro, dirieu. E donc, la, donc los viernes que son arribats dinca, dinca Anglet totu, donc la carandeta qu'a participat a la, a la passem quin sei passada qu'era annada 2026 de la, per, per la passem e calandreta. Que dissate passat que correm a, dab los calandrons de l'ESCA. Que hasum ua petita participacion dab la federacion tanben. Ò, sus quauques quilomètres totjorn, ò? Quilomètres dab los mainatges e las familhas. D'acòrd, donc au briu de las annadas, adara qu'es lo quatau còp que passo velhèu a Bòston, qu'i a tostemp lo medeis arcèc, lo medeis estrambòrd, qu'i a mei de monde, quin sensís, quin sentitz l'evolucion de la passèm qu'abat las annadas? Ò, t'ajut qu'evoluèsh, hein, qu'i a mei de monde que las annadas passadas, qu'eth Robi, E l'estrambòrd qu'ei mei important. D'acòrd, entà crompar quilomètres tanben, per amor bon, entà córrer qu'ei ua causa, mès que cau tanben un investiment finançai important. La comuna de l'Escà, per exemple, que quin se passa la mairia de l'Escà e la Calandreta qu'a sabi ne pas tostemp aisit? A ben, justament, la comuna de l'Escà qu'a tostemp crompat quilomètres que cour la dau nòmaire que vien córrer dab los Calandrós cada an. Ficad pas en melhau. Donc non, non, era de comunas a nosta tabé que participe, non. Eme Hèr Pla, e Solina alavetz tu qu'as corrut, qu'as cantat, qu'as hèit per la per la Pasem? Si pòdes parlar. Qu'ei corrut, qu'ei cantat. Quantos quilomètres?
Un, dus, tres, quatre? Un quilomètre! Hèr Pla, e qu'as cantat tabé? Los dus, los dus au còp, qu'as cantat e cantat e medish temps? Corrut? Ah! Reply, que lo prumèr còp que hasèbas la passèm o pas?
Dus au còp.
Ah, dus au còp. Reply, donc estrambòr comunicatiu, positiu de costat de l'ESCA. Velèu que sat vau de díser quate mots sus la calandreta per mo que cau saber que en las lanas, en Baixadube, calandreta n'i a pas nada. Velèu en quauquas mots tornar explicar velèu taus auditors qui lèu ne coneishen pas calandreta dins la sò quèi. Las calendrièrs es que son escòlas immersivas en lenga occitana e ací en gascon, en tot cas en Biarn, en gascon e biarnés, que son escòlas associativas, donc geridas pels pais. Çò que podèm fornir, donc tot l'ensenhament que se en lenga gascona, despuèi la mairau, donc en. En Mairau e dinca la Tresau au Gan, pr'amor qu'avèm lo collègi tanbe a Pau. Qu'i a tanbe lo collègi, lo collègi a Pau, alors. E donc, en las Lanos, jamei n'i a pas avut nada, que crei, o beleu ei un moment que n'i a avut, e que barrè, donc, A, i, i pensatz avètz benlèu quauques envèges entà ensajar de s'implantar a debones e, e, en las lanes, savètz un pauc lo, lo, lo problème, si n'i a un identificat, enfin, o per qué n'i a pas nada qu'an andat enviar, fi, finau, en las lanes, perdon. Uèi, pas enqüèra, Pas uòi, enqüèra, dilhèu que i a que- quauques projèctes, un, uòi, Ah. ditus, uòi, D'acòrd. idèies. Ah, quauques idèas, oh, oh. Que s- sabi pas. Uòi, que cau, eh, pais, eh, uòi. T'as apitat lo projècte, t'as seguit e... Si, voilà.
Si a familles interessadas que, que poden prene contacte dab la federacion, que i a dejà reflexius, donc cau pas esitar las familhas per mon que se replat a be un fi. Tornar a obrir calandretas en aciò en los que. Equiò, sos tot bon, escòlas bilingües, que n'i a ací en las Landes, que vò díser que i a totu, ua demanda, ua demanda, quauquarré de positiu cap a la lenga, lo monde que son en cerca de quauquarré, belèu que se replada a aver calandreta e tanben lo hialat bilingüe a costat, los dus amasses, com un bilhard un pauc com se hège. Eme que seguiram, que seguiram de pròche, belèu entà setembre en en dehors de las lanas do baishador qu'i a quauques que sap qu'a Montaner per exemple qu'i a quauques projèctes a viene que me se pas se'n podem parlar o qu'i lo tot començar me projèctes d'ubertura totui que'n cau que'n cau parlar non? I a i a dejà avitu ambasador public per informar las familhas, vede s'i a be remond interessat donc lo projècte n'ei pas enquara hèit mes

Que solina, que vas que vas enquare córrer beleu ací lo darrèr quilomètre? Ah! Embe que sigueram de pròche. Merci hèr e bona continuacion, adishat!
Mercés, adishat! E donc seguim sus Radio Cap a Cap e Radio País Tabe en esperant l'arribada finau de la Pasem prevista de cap a 7 oras que seguim los escambis, las batalhèras, los encontres dab lo monde ací a Anglet Que arrèr de monde totes las associacions solides e militantes de la lenga veu saber lo monde qu'i se passejen. Aquí, aquiu que dab quauqu'un de qu'i coneishes que n'avès dejà entenut que crei sus cap a cap qu'i clamès, Florus, adiu! Adishatz a tots, adiu, Joan Adau! Quim va?
Pla!
Escot, qu'èm urós, qu'èm aciu tots amassa, a l'arribada de la Passèma, Anglet, Qu'ei un moment mai de la nosta annada, nosauts, taus occitanofònes, que pensi qu'ei un beròi dia d'estar aciu tots amassa. Equiu, adonc, qu'arribes aquiu dab ua casqueta dubla, donc, responsable de sector en lo ton parçà, donc, de Senveda, sauveter, sau de Navai, sau de Navai, perdó, per aquiu, mès tanben encargat de mission de costat d'Òc Bi Aquitanha e las dues missions que son en ligam solid. Prumèr que vam parlar de la PACEM, quin s'ei passat aquesta annada 2026, A vòste qu'a avut Estrambòrg que crei?
Qu'acabam udi nés bohats, eh, totun, qu'ath cau reconéisher, pr'amor que s'ath cau portar la ha. Donc, efectivement, bon, ne'ns cau pas planher, qu'ère pla tanbé de poder haver la pasem sus nostres vilatges, per nost, donc, la, Que damoram en un petit endret enter Ortès e Artès de Biar, que s'apèra donc lo Seubèstre, que ei de miei gran qu'aquò, mes qu'ei correspond haut o baish a la Bat do Lhùi, e efectivament lo nòste sector que donc que s'estenè enter Sales, donc que disèm en francés Salespissa, e Artès de Biar, donc Sales, Saut de Nabalhas, Sent Medard, Castèd, Montlana e Artès. E donc. E aquò qu'ath portem, donc, dab tot l'equipòt de Dues Bordes e un Molí, qu'es la nosta associacion, DBM, Dues Bordes e un Molí, qui, qui donc assaja de habal lo patrimòni uman de la Vat d'Olui, que si la cultura, que si lo patrimòni bastit, que si la lenqua, evidentement. E donques si hèsom dab l'equipòt, ui escabòt de mond, tanben los quilomètres, e prebe de las animacions, trobar los corredors, etcetèra. Desempús lo mès de hèure, eh, que cocarré qui còste temps, eh, ui d'organizar ui passèm sus ui sector. Donc, per estar cocarré de hèr gratificant e aunestament que mi hèr de causes au còp a la lenco e tanben au territòri qui arcuelh la corruda, la corsa, la passèm, Que s'at cau portar a un nivèu dab los balents que de l'equipe donc que hèit adar que hèsom dab l'ajuda dos balents de Saut de Navalles e de l'escòla de Saut ua purmèra serada taus mainatges lo diausse lo di abans la passèm qui passava a nost lo dibeis donc a Saut que los de Saut que s'i tornèn lo dibeisse. e qui abu tabei ua beròia serada sen me dar, e qui qui amurós pr'amor que sies cadum a a hamudar las ients. E quò, e quò, Solido, jo que l'impression totú que ieu qu'arribam au au cap du du modèle pr'amor que la cincau edicion que cau a cada còp trobamond la la la la virada que prava a a cada còp, Que l'impression qu'avèm ieu agarrat lo nòste, çò que cau entà la lenga, que a dís e bon 2000 quilomètres, nau dies e uèit nuèit, que belèu que çò qui correspond a la nòsta capacitat, que ieu tanben lo ton sentit, belèu si badem, si badem tròp grand, que serà tròp dur per moadar, tos com tu que dixen, Qu'ei que estat hèr du totu de gèri? Ò, qu'ei vertat que que sat cau portar e que cau har la coordinacion au nivèu locau dab los eleguts, la presentacion da explics a tot lo mond a contunhar. Alavetz, jo que'm disi que de bò si l'eveniment de va de quauquarré de mei gran a l'escala occitana, per exemple, pr'amor que se n'i parla, ben ieu qu'i auré d'auta faiçon de portar aquò. En fait, per contra, a l'escala gascona, ne pensi pas que posquim anar mei luenh. Mès que'm cau reconéisher ua causa, e que'n parlavi endhòrt dab organizators de la PASEM, de persones dau burèu de la PASEM, qu'i a, qu'i a tanben ua, pau purme còp, aquesta paièra, aquesta escala geografica, que dèi lo parat a tot lo monde de poder sentir-se gascós. Que a díser que qu'avèm pur purmè còp ua corruda qu'ei vienuda arreúnher los departements gascons enter eths a ua escala qu'ei l'escala dau nòste dialècte occitan, dau gascon. E que tròbi qu'aquò que hèra beròi de poder viver cau qu'arrè portat a l'escala de la nòsta Gasconha, qui fin finau n'existèsh pas mei briga dau punt de vista administratiu en França, n'i a pas mei un país de Gasconha a l'escala dau territòri lingüistic. E donc dabé aquest aquest corrut de la passèm a ua escala territoriau gascon qui en realitat uei sonc ua escala territoriau lingüistic eh do do dialècte gascon e be que que tròbi que bai un sens au territòri e aus sous actors. E qu'i a donc qu'i a tanben donc lo contact dab las cominautats de las comunes, dab las mairies, dab las institucions de faiçon generau. Jo que'm parlavi adés tanpè dab David Groclaude qu'o disèvi, mès Ieu las comunes que van pagar un quilomètre, que van balhar quate sòs, mès entà detz que serà hèit, après ne's van pas mei investir en la lenga per mor que, que disràn, be, que t'ei balhat quate sòs entà la, la lenga, e euh, bilhotèc de Paco, qu'ei pro, e atau, n'as pas pòu, belèu que sia justament ua forma, ua limita entà, entà l'investiment per mor, après qu'i a besonh tanbé de, de monde entà obrir classes bilingues, entà portar la lenga en dehòr de la PACEM, que. Alavetz, iu que vei aquò udint de la medisha faiçon, los dus subjècts qui vienes aquiu de tocar d'udit, que sin las cordèrs bilingües, de las quaus soi iu milèu especialista, tau com la question de la corrud la passem, en feit, qu'avem, dab aqueths elements, que si l'ubertura d'ua cordèra bilingüe o la passem, qu'avem ua ubertura d'escota dab. Los eleguts d'un territòri qui an un qui son hèr escutus a un moment dat sus ua problematica dada, aquí o la question lingüistica a l'entorn de l'occitan sus lo territòri, e justement que's pausam nosauts a Ogbi e com referent de sector da tà dues bòrdes un molin la nosta associacion medicha causa, que çò qui hèm, un còp que lo quilomètre hèr benut o que la cordèra bilingua ei ubèrta, Quine hèm tà acompanhar e tà balhar las perspectives aus eleguts de terrenh de poder milhar, anem, gausèm díser, ua politicòt lingüistic, lingüistica, suu lo territòri. E donc que pensi qu'aquiu que cau imaginar la seguida, donc, que pòt estar dab lhèu los departements, dab lhèu la regiu, dab l'ofici public, dab, tà cèiu, en tot cap, que cau, segon iu, Quan avèm cabat atau ua rua, ua rèca, que cau poder trobar e semiat ua grana, donc, eths, ne demandan pas sonque causa de poder s'apoderar los utís d'ua politica lingüistica in situ. E donc que crei adara que cau poder anar mei luenh, que sabem organizar passem, que sabem béner quilomètres, que sabem orbir cordèrs bilingües, etcetèra. Adar que cau trobar lo meja dins vestir aqueres persones sus l'accion politic locau. E que jo donc clamens Florus donc a aquera nosautres sus cap a cap e sus Radio País en tant que responsable donc de sector entà organizar la PASEM mes tanben donc la sua dusau casqueta encargat de mission òc Bia Quitània que vau dise ieu per tu Tau lèu finit de la passèm un dusau passatge en totes las comunes o ton parçà entà saber, entà ensajar de sentir çò qui s'i passa a Serralh s'i a la possibilitat de crear quauquarre que lo dusau corrude qui va començar per tu velhèu. Quio cadei qu'ath podem ver d'atau, efectivement que hèr eth plan d'organizar ua passèm sus un sector pr'amont que permet, fe que quedar lo parat d'aver vertadèrement lo dit suu Su perpit de, de, du, lo, lo perpit du sentit deus eleguts e de las associacions tà çò de, de la question de, de la transmission lingüistica de l'occitan, donc aquò qu'ei ua question vertadèra, e la question professionau aciu tà pòc, a Anglet n'ei pas, n'ei pas luenh tà pòc, pushak que, que, que debisab a mèn d'òr d'aplomaire d'Anglet e, e los servicis, tà bèd quin arribar a ha Espeliac, aqueth, aquer hilh du diable de cordèr bilingüe qui s'escape des empustadannadas d'aciu a Anglet e qui estue enqüèr demandat en darrères pus servicis municipaus d'Anglet e n'avon pas ua responsa positiva dus servicis de l'Educacion Nacionau qui s'estue darrèr lo sudit menin e donc Aquiu qu'èm totun en un contèxt dab persones elegudes locaument qui ath cau tornadís, torn, qui pur prumèr còp organizen l'arribada d'ua passèm ena lua comuna. Donc la portada simbolique d'aqueste hèit qu'ei enòrme quauque si la comune mais particularement a Anglet on ac sabem eh qu'a ua velèitats bascos de poder perpausar un sistème public immersiu en basco quan Politiquement aciu las causas son assumidas pertocant la gasconitat d'aquesta comuna. E tanben las comunas vesinas que podem pensar a Bocau, Tarnòs, tanben los e tanben en las Lanas que i a velèu tanben quauques quauques ubertures velèu avètz contacte lhèu dau jos de Bocau per exemple cat sabe que n'i a quauques uns qui serien interessats au costat de Bocau? Alavetz, adara n'avèm pas pau moment de causas formalizadas dab lo Conselh Municipau de Bocau, per contra, que hè partit de las tralhas de desvolopament qui serén estudiadas, qui serán, allez, que vam emplegar lo futur, qui serán estudiadas en las annadas vienedèras. Qu'avèm comunas do Bachadou, tanbèi, qui son interessadas, com Urt, com per exemple Sente Maria de Gossa, que sabèm que son comunas qui son ubèrtas a l'arcuelh d'un dispositiu d'ensenhament de l'occitan en la lou escòla. Donc aquò que son causes qui va caler bèth pro vista e que soi urós de díser que Augan en 2026 au mes de seteme donc pro tresau còp ad Aron que vam aver ua ubertura d'ensenhement en baishador en ensenhement aurtit donc Aron, Same e Hastings que serà au mes de seteme la comuna de Cam, qui va urbir un dispositiu d'ensenhement en gascon a l'escòla, e jo que volerí qu'a vossi tanben de l'autre costat un ahortiment, un ahortiment du collègi de Sint Martin de Senhans, qui ei un collègi bilingua, me que parlavi endor de Sainte Maria de Gòs, justement los mainatges que van Tau collègi de Sint Martin, donc tà nosaus que seré ua desvolopement estrategic. E ò, e ben, que seguiram, la passem, donc que pòt perméter totun d'obrir, d'obrir quauques, quauques pòrtas o de, de perméter en tot cap un dialòg dab las collectivitats e de, d'amassar lo monde e de, de, de crear quauquarré. E ben que seguiram de pròche tot aquerò, un gran mercés Clemens Flurus donc per la tua visita, lo ton estanc au nos de taulè de Radio KPAK e Radio País. Bona continuacion, bonu hèst a totu e dinca dinca au còp que vien. Mercé hèr, Joan Nadau e au plaser d'en tornar parlar lèu. Adiu.
E que seguim sus Radio Cap a Cap que'm tostem de costat d'Anglet entà arcuélher la PASEP 2026 qui arriba donc de cap a, de cap a 7 òras que va arribar. E donc arcuélhem que devisam qu'encontram lo monde qui a quauquas taules tot lo long aquiu, lo long de, de la mar e donc que parlem dejà dab Calandret e d'autres que van arribar qui van parlar littérature e édition adar en companhia de Conrad Harrer de la maison d'édition Pernosta. Adiu! Adiu! Mba! Que va pla.
E bé, herro pla. E donc, los biarnés que son arribats dinca, dinca la còsta, eh, dinca uh, eh, Anglet, quin s'ei passat entà començar aquesta Passem 2026, los de Pernosta que, que avètz participat, que pei vist aquí sus Ialast, que avètz corrut, beleu? Bon, que, que, que, que, va, que, que se pla passat, tinc, tinc a dar, cap de... Venut quauques libres e... Ah.
Lo monde que vienen, per non que a sovent un problème, enfin, quauques diferéncias dab la grafia, la façon de parlar, ah. así lo monde de la, de, de, de, de la costa qu'arriben totu a, a leir las produccions de per nosta. Eh, que, ah. que, que, que, sigur, sigur. Per molt que a produccions, donc, que van parlar de, la vostra, de les vostres nautats, de la vostra identitat, veleu també que a produccions mei que tot en biarnès, més també en, en tots los parlars gascús, eh? E ben, de tota façon, en fait, la grafia modèrna qu'ei ua grafia que se pòt interpretar, que vam díser, segon los parçans. Per exemple, lo a a la fin dos mots femenins que, bon, a Orthez que disen la hemne, a un d'autres parçans que disen la hemno, donc qu'ei en fait la grafia normalizada qu'ei Qu'ei ua grafia qui se pòt interpretar segon los persans. E ò, e ò. E a e solid. Alavetz, donc, quin se pòrt l'edicion d'ua faiçon generau, qu'a sabèm que lo monde es dejà franchiment, e la premsa francesa, las edicions francesas dab lo numeric qui arribe, n'ei pas aisit tostemp, quin se pòrt la maison d'édition per noste que guardatz totun ua ua basa de de de de clients entà poder suberviver totun? Chiò, chiò, chiò, chiò.
Bon, ben, com, com tot, totes las maisons d'edicions, bon, qui a, qui a, qui a problemas, e, e en fait, que, que depend un tic de, de, de, de la categoria de, de, dos libres, çò qui pòrta hèra plac que son los libres eh, tausmenats, que s'explique per lo desvolopament de las escòlas, de las classes bilingues, tot aquò. Lo e pus bon, los autís tanben que's venen plan, pr'amor totun qu'i a un monde qui ensaian d'aprendre lo gascon. Çò qui marcha mens plan que l'edicion taus adultes, pr'amor lo bon, Los adultes, bon, que, que, qu'aprenen a parlar lo gascon, me, en fait, n'entertienen pas lo, la coneishença en, en leir los libres. Donc, qu'ei aquò lo problèma. D'acòrd, lo monde que, que vòlen parlar, qu'ei tanben l'impression qu'i ei aquò, lo monde que vòlen aprene la lenga en, en, entà la parlar, entau plaser de parlar, de batre-la dab lo monde, e leir, que belèu, ua auta, ua auta etapa, qu'ei, finau. Qu'ei, qu'ei, qu'ei aquò, e qu'ei ua etapa, bon, que lo monde n'i pensen pas tròp e totun que lèia que que tanben ua competéncia importanta tà jo me bon que'c cau que'c cau díser que cau encoratjar lo monde a lèia tanben shens que lo shens que los petits jo assolidament que que son complements que autocomplements si pòs díser que a díser Çò qu'a disi aus aprenents de qui ei dab lo CFPO, qui qu'au un lei e solid, e qui a hèr de monde qui, per exemple, qui me dison, me, jo qu'ei après a parlar, mercés a Nadau, en lei las paraules de, de Nadau, que, que permet tous los utils que son entrats, qu'ei ua pòrta d'entrada mad la, la literatura, e que sia la, la poesia, los romans, per mo, per noste, que hèz de tot, qui a romans, novèlas, poesias, teatres, qui a, francament, de, de tot, e dab las escòlas, justament, donc, dab los petitos que, que fonciona, qu'es en ligam, dirècte dab calandret, dab las escòlas bilingues, entà respóner a lors demandas, quin se pas, quin es lo ligam? Qué, qué, qué, qué, qué, en fait la la màger part dos libres tau, tau, taus menats, ben en fait qu'ei causida pus pus mèstes, hein? Ah, d'accord. Subent, subent, pus mèstes, en fait qu'i a tanben, Ensenhaires qui hèn partida de per nos e qui saben çò quis passa dens las escòlas.
E après donc quia tanben la ha dos drets en per mot. Bon, voler un libre en gascon, ua revirada en gascon que ua causa, correspon a ua demanda. Après qu'avètz un mestièr tanben, ieu es conut, que'n podem díser quate mots. Aquesi los drets d'ua òbra Qu'ai vist a passar, per exemple, ua demanda l'autre dia de recèrca de, de, de Ian, Ian Droits, parce que Clar. n'ai quisé dit, mon que tot ua recèrca particulara que un dus au mestier au darrèr, en- entà aquesir los drets, per exemple. Quò, quò que, que, qu'es important, que, que depend hèra de tribalh, que, bon, en fait, que, que cau diferenciar, que cau pensar, eh, aus libes dab autors modèrnes e que b'ab explicar au monde que en fait los qui escriben los libres que son tanben benevòls en fait qu'ei diferent dab las arribiradas dab las arribiradas bon que cau contactar qu'ei un mestier efectivament Que cau contactar los editors, negociar los trets e tot aquò. E, bon, que, que, qu'i a diferéncias enter los editors, los editors que, que demandan mai o menys de moneda tà, tà, tà crompar los trets, me que n'es pas tostemps aisit, e puis, qu'amb quauques editors, hèr importants per per exemple tà Harry Potter pr'ac bò qu'an arribiradas deus romans de Harry Potter e donc lo que deia complicat de trobar un contacte de recèber ua responsa pr'amor bon un editor de gascon qu'ei petitot tà l'editor de Harry Potter nos interessa pas tròp Donc que cau insistir entà aver un contacte, entà aver los trets, mai bon, qu'i arrivan totun. Enquiò, donc, que parlavi solet de las arreviradas, mès qu'i a tanben las creacions en gascon, qu'i a autors en gascon, donc que disèvas que tribalhen entà Dintà la lenga que que dise que que pas un mestier enquara que que luènh d'estar un mestier que aquò qui se passa donc oh donc signa qui son interessats que cos autors velèu qui escoten a ràdio cap a cap qui vòlen presentar ua òbra que i a quin se passa qui a un camí particular o entà arribar de cap a vos bah non n'ai pas un camí particular en fait que Qu'am un site, lo monde que pòdon visitar lo site, qui a tanben ua adreça tà escriver, tà enviar un corric o ua letra, n'es pas gaire complicat. Que sufesh d'enviar un manuscrit com aquò a pernusda.com directament e establir lo contacte. Donc, pernusda que tanben ua maison d'édition que hèn libres entà l'aprentissatge de la lenga, qui a tots los diccionaris tanben de gascon, e tanben los libres de gramaticas, de conjugasons, que, que seguís tanben de, de tot aquest, uh, tot, tot aquest esparuixos que... Cor, cor, cor, que cam un eix de diccionaris, en fait, cam diferents diccionaris, un, un petit tot, uh, diccionari elementari, puis uh, de, de, de grand diccionari de, de, de tres tomes, Euh, eb lo darrèr diccionari sortit qu'es un, un diccionari etimologic non? Ah. qui explique l'origina de, dos mots cascuns. Euh, que...
Entenut, bon, Camerun. Jac Melesgourg, qui dab nosaltres, que, avec qui estim interessat per lo monde de, de l'edition. de l'edition e dos cantaires. E cantes tostemps? Pau moment non. Pau moment non. E jògues musicas? Quò, quò, quò. Qu'es plan pr'amor que coneshi lo gusto qu'a senava, hein? Lo gusto qu'a senava. E, e donc que, que s'asem cantar, enfin qu'ensaiava, ensaiava s'a cantar. Bon, va plan? Quò, quò, quò. Quò, que. Tostemps aparèisher libres e tot aquò? Çò que lo lo que çò que hèi lo lo mai sovent de la jornada un tic de music e sustot editar tèxtes alibirar tèxtes e ensenhar? Non non non non qu'èri ensenhaire e a la retirada non qu'ei finit aquò E ben jo que hèic lo contrari. Ah, d'acòrd.
Io, e tanben un pauc de vidèo, per mo que, si me push permèter, si picatz sus YouTube, per exemple, uh, donc, Gilabèrt Narrió, jo pensar, ah, ah. solid, uh, donc, enda Gilabèrt, donc, avètz, tanben, que l'avètz enregistrat e filmat uh, quauques annadas a, e las vidèos que es tròben aquiu sus internet, que las vedi subent a passar, un partatge que a cinc vidèos, D'escambis e d'escambis dab lo grand Gilabèrt Narrió entà parlar de lenga, d'identitat, de transmission e totas aqueras causas donc que hèstabe donc Conrad Harrer un grand tribalh. E totun entà finir donc las totas darrèras nautas de pèr nòste que vegi aquiu qu'es arribat dab quauques libres, belèu que en podèm profitar entà anonciar las nautas, ò! Los darrèrs libres qu'i a un libre taus mainats que s'apèra Lo magician de las Colús, Qu'es l'istòria d'un monde qui es sonque gris, triste, shens color e puish qu'arriba un magicien qui qui horneish colors tà començar ua color, dus auts colors e a la fin lo monde qu'es coloriat. que donc qu'ei un libre taus mainats aquò qu'ei donc un roman un roman de Joan de Hustache euh, pareishut en 1913 donc a la debuta du sègle vintau euh, roman biarnés euh, que parla du, du relacion qu'ei que un, un roman d'amour euh, enter ua boiat euh, Pruric e bon lo guiat qui qui ei praube e donc la la relacion qu'ei qu'ei complicada e bon euh que's fenèish pla. Ah, totu, totu, ah, qu'ath cau díser. Be que me plasé en permou. Justament, euh, Ustash, Us, Ustash, que, que vesi a passar lo son nom permou que segueish lo, lo Henri Gonzalez, lo Henri Gonzalez, tot lo son tribalh sus internet, que, Wikigram, taus qui son interessats en la gramatica gascona occitana, Donc que he, que, que hèt sovent referéncias a un autor qui s'apèra uh, Ustash, e jamais, n'ai pas ah. jamais trobat una referéncia ah. que, la, que le premier cop qui editas aqu, aquest autor ou pas? Que, que, que, que, que le premier cop. Que le premier cop, et donc ah. à ta joie, un fill que descobreixi une obra de Ustash, ah. parce que, que coneixevi sonque las referéncias de, de, de, de Rick Gonzalez, sense saber ce qui era vertadament. Ah. Eh bien, aquò, que, que descouverte personnelle, qui m'intéresse. Merci, Herr. Et l'autre qui Urica de Claire de Duras qu'es ua revirada, ua revirada qu'es un roman qui a avut succès au sègle XVII e davant, tau, e qu'es l'istòri d'ua goiat d'Africa adoptada en França e qu'èra de problèmas dab la E lo darrèr qui arribe, que non darrèr belèu, non? Ah non, ah! Repla. Que Marcel Despastre, non? Ah, n'es pas lo vòste, ah d'acòrd, qu'ei una auta edicion, ah d'acòrd, abe, qu'i a concurréncia, per non qu'i a per nos tanben es que podem tanben ben tanben letres d'òc, qui son tanben lheu qui van viene tanben e reclams tanben que son los tres matges e pus qu'i n'a d'autres, totui qu'i hèn causas, qu'i n'a quauquas, qu'i n'a meis, perdon, mei qu'i hèn Paruciós en gascon solid e entà setembre, qu'a sabi, teoricament en setembre qu'i aurà un autat. Non, ne pas lo cas augant, benlèu. Qu'i a un autat, mais... Ah, ne l'as pas en cap. Ne me souveni pas. Bon, e ben, aquò que permet d'anar sul sit internet de pernosta.com, e qu'es vertat qu'en generau entà la rentrada escolara qu'i a tostemps ua... ua parlucion en ligam dab los mainadas. Donc, per nostrepunt.com, entà tot çò qui tòca a la literatura en gascon e l'aprentissatge e la transmission de la nostra lenga, e atau. E ben, un gran mercés, Conrad Harrer, donc, de la maison d'édition Per Nost. Bon fi de vrespada dau costat d'Anglet, qu'espere que Ramon, qui veneran a vòsta taula, e vinc un autre còp.
Merci, Sera. E que seguim sus Radio Cap a Cap en esperant l'arribada de la passent prevista de captar se torzdusè ací a Anglet, que encontram, que batalam, que devisam dab lo monde, que vam per la Dugers adar per Mucat Sabés, adar la passem que trauc mei que lo biar, que viatge per tot Cabat Gasconha, que vam en Gers au costat do Hogar dab quauqu'un de qui coneishetz Olida, donc Jean Besiat. Adiu! Adiu!
Adiu, Janadau! Quin va? Oh, que va, un chic fatigat enqüèra, me que va, que va anar, que va anar. Solide, qu'avètz plan tribalhat a vòste en tot lo passat, ua de jogar entà arcuélher la passèm e gerir totes las ventas de quilomètres, trobar los corredors, donc gerir tot aquerò qu'es totun un tribalh terrible. Donc un prumèr ensai, enfin un prumèr passatge en 2024, augant totun en 2026 qu'ère un passatge de mei gran endonc, Quin sei, quin sei, quin as viscut dejà de facion generala va qu'èra passem 2026? Ah, que l'ai viscut d'ath hòr de sossís, eh, pr'amor de la preparacion qu'ei hòr longa e hòr complicada auant d'auer hèit compréner a la gent çò qu'èra la passem, mais que qu'es son mes de trabalh e e surtot lo darrer mes que qu'ei que cau estar que cau estar pertot en meme temps, mais que se hòr bien plaçada. Donc dab pro de monde entà entà córrer qu'ei vist quauques imatges aparentament au vilatge en tot cap que que avèmon entà córrer entà entà ha biciclètas entà un pauc de tot. Alavetz qu'ei qu'ei estat qu'ei estat un chic lo lo lo demarratge qu'ei estat un chic complicat mais en prumèr que calèt que que qu'organizèssin lo cortège Trobar chauffurs, trobar ciclistes, se tot aquò. Me qu'an auut chance pr'amont, pr'amont qu'an sou hougat que ja un club cicliste e quand nous, quand n'en an parlat, be lo president qu'a dit qu'èran partants e que'ns e calèt tres, tres ciclistes per cortège e que n'an auut quasiment lo double. E que cresi qu'ei aquera hòra important pr'amont los organisators de ligams que'ns an dit que la securitat qu'ère plan. E après que calè trobar chauffeurs. Chauffeurs qu'ei estat un chicòt mei complicat, mei enfin qu'an reusit, qu'an aüit l'ajuda de ligams, sur sur dus veïcules dus dus cortèges que cresi se de, de memòria e sus auts e be qu'an trobats chauffurs de de deu passar deu jugar un chic de de pertot e qu'an trobat tanplan eh eh copilòtes e animators e animators bon que n'i a un lo pròf n'a pas podut venga pr'amor qu'auie de sossís e e après que calèt trobar corredors Aquò qu'ei estat lo mei complicat, mè tot d'un còp un joen que'm parli, un joen que'm dit qu'a auut besonh que l'explicassi çò qu'èra, mè que'm dit aquò que'm platz, pr'amont qu'aimi la cultura locau e donc que vau vénga. E après que'm dit mè quei copèns tanben pòdon vénga e los uns après los auts se vèn qu'an trobat corrurs qu'an hèit los parças o mancau o mond qu'an corrit per tot. E que per mon qu'ath cau brembar lo monde que's disen, vedèu, los qui ne coneishen pas Breiga, donca, bon, be la passèm, que cau trobar monde entà córrer, mès Que me qu'aquò monde entà miar lo camion e los camions, per noi que n'i a tres totut, tres camions, qu'i a un pilòt, un copilòt, monde entà animar, monde entà contar piuch, estruçar, anticipar, fait que totut equip, qu'u equip terrible de quicau de començar dinca la fi, sus se pas quantes quilomètres, i a avè quantes quilomètres en lo vòstre sector? De lo, de lo nòstre sector qu'an hèit sur se 160 quilomètres. Eò, totut. E ne, ne son pas, ne se son pas ocupats de l'Est du Gers, eh? Los de l'èst du Gèrs que n'i aué 120, 120 per aquiu, eh. Io, donc i t'avè aquiu les cadents entà aver ua, ua, se pas, ua fotografia lhèu de, de l'estat de la lenga, de l'estrambòrd du monde e de l'interès du monde cap a la lenga. As sentit donc au carrè la joenessa, velèu qui, qui se desvelhe, Drinot, qui se desula? Que't pòdi díser que sui hòrrurós du joens. Ramon, Que n'i a, que n'i a hèrs de, que, de, que an corrut, que m'an dit que, que'ns at caudís entà 2028, eh? Ah. E, e prèsc, quasiment tots, que, qu'an dit tra, córrer entà la lenga, entà la gascona, qu'ei horplà, eh? Mès aquò que, aquò que'm tòca, eh? Que, que, eh?
E a, e donc va caler per contra transformar l'ensai, si puc dire, en permor bien e, e córrer que implicacion temporau am dire, que va caler tanben transformar a, aquerò en quauquarre de, de mei concret, dab cors de lenga o, o d'autras causas enqüèra. Avètz lhèu projèctes en cap dau costat dau Hogar? Pel moment, pel moment n'ai pas, n'an pas projèctes dens lo cap, mès que ja quauqum que, que tanben qu'ei important a dire, que quan, quan an començat En fin d'annada passada a parlar de la PASEM, que qu'anon bes los regents a l'escòla de Hoga, e entaus parlar, entaus parlar de de donc de d'aqueth projèct, e demandar que los mainats que pos que posquin aprene danças gasconas e cantas gasconas. La vertat, entà aquò lo le lo l'inspecto pas l'inspector d'acadèmia, mais le le sei pas com s'apèra, mais lo qui s'ocupe dau gascon au departament, Thierry Baylac, qu'es venguc au jogar quauques jorns e qu'a après los mainats a dançar e a cantar e qu'an passat ua jornada, ne parlauen pas que las cantas en gascon. E aquò son nombre de mainats que j'auec, que'm pensi que n'i a tres o quatre qu'os va damorar darrèr l'aurelha, dins lo cap e un jorn que pòt arribar que si'n interessats tanben de praticar la lenga que Finau que un paura me dicho causa dab la corsa de vacas, per mo que si fech d'ua animacion en ua escòla, e bon que n'i a tostemp au miei tres o quatre qui van qui van qui van gahar lo truc e qui van qui van seguir a soride e justament qu'avem vist lo costat d'o jugar un tip a córrer dab la dab lo vestit de corsa de vacas donc qu'as totu qu'as hèt lo ligam precisament dab lo mond de la corsa de vacas. Absolument, pr'amor pr'amor en Gascunh en Gascunh qu'a na chance qu'a qu'a dei dit de desempús lo Lo debut o n'an parlat de la passé en Gasconha que ja hòr de riquesas en Gasconha me do nosto parçà que n'i a duas la corsa olandesa e l'armagnac e qu'an reunit las duas e quand an parlat quand an parlat de botar en plaça quand lo circuit ei estat coneishut e ben qu'an demandat qu'an demandat au Janic avèn demandat a Janic me n'èra pas en forma qu'ei lo son hilh qui a courut e qu'a hèit lo quilomètre en tenguda d'escartura, e aquò qu'ei plan, le, qu'a pres lo quilomètre deuant las arenas, e, se n'aué pas plaut com a plaut, que se rende barrats dens las arenas, qu'a hèit hèit lo tour e torna partir, e aquiu qu'auré auut ua imatge, ua beròja imatge, mai dab lo temps qu'i aué hèit, que, que j'aué hang pertot. D'acòrd.
E donc entà finir justament per la corsa de vacas que belèu tanben ua uh, quauque arrèr qui podem imaginar, après la passèm ua, ua seguida, ua ahortiment de la preséncia de la lenga en lo mond de la corsa de vacas, au mensh a vòsta, mès bon, qu'a saber que pas aisit, mès. Aquò, aquò que seré, que seré tanben ua bona causa, mès que, que, que ja quauque, quauques devisaires de corsa de vacas qui parlen, non, plan lo gascon, eh, mès Sei pas lo public com aprecieri, mais que causa ja, que se revelhe ua bona causa. Eh? E ben tenuts, lo Jean Besiat, donc, qu'èr uh, dab nosaltres, un gran mercès, donc, e felicitacions per aquest gran tribalh totu miat uh, sus aquera partida do, do Gers enta, enta Gerí, uh, lo passatge de la PASEM 2026, e bé, escuto que vam esperar L'arribada oficiau d'ací d'ací quauquas oras a dar bona continuacion e rende pè dab l'emission Los Debisats de Bastei qui va qui va tornar d'ací hèr chic de temps, qu'averàs un pauc mai de temps entà preparar l'emission a dar. E e oh, que que a dar a dar que nse vam poder consacrar consacrar a la course de vacas. E bentenut. Merci hèr e vinga un autre còp. Adiu. Merci a tu, Jean, adau.
Adishatz. E que seguim sus Ràdio Cap a Cap en esperant l'arribada de la Pasem previst entà 14:17 e tot va plan mes aparentament que son en camí, que son a l'ora, que vam parlar donca adar de literatura, figurat pe mes tanben de lenga e de militantisme en companhiá de quauqu'un de qui coneishetz, que l'avètz dejà entenut sus las ondas, que torna que torna de d'un viatge en Argentina, que pembrembas la sua cronica en Argentina que David Groclaude. Adiu! A dishat! Que va? E be ò, que va, tu ta be? Be escut, u dia com aquò que m'hegai per mo, per mo que soi content de vede quia hòr de monde, qu'ei vist sei pas quantes centenats, milieras de personas sos camins de Gasconha, que pensi que m'entri aquiu d'amuchar, quincau díser aus responsables politics qui s'at desbromben de còps qu'i a un tèma important qui tòca lo monde, qu'ei la question de la lenga, E que vedi aquò remonde qui son pas militants mes qui considèran que la question qu'ei pro importanta tà poder, quin cau díser, botar dab las camas sas autes còps lo monde que que disèvan quan deishavan ua país per per molhor n'avèvan pas mei enveja d'i demorar que disèvan que botan dab los pès e ben nosaus que botam dab las camas que vò díser que que hèm ua tribalh de ben de sostiéner la lenga en córrer. E que soi estomagat de véder qu'i ai mainatges, joents, vielhs, òmis, hemnas, e remond de tot eth cantil, e, bon, que vertadèrament qu'ei extraordinari, que. E que, adonc, au riu de las annadas, quin sentèc jusitament lo desvolopament de la corrida, per moi en 2018, la purmèra, bon, qu'èra quau carrèr, aquiu qu'ei la quatau, cincau edicion totú, e sentèc qu'i a ua evolucion positiva, justament que crèsh, per moi, eth nombre de quilomètres que crèsh, Mès que cau tanben un estrambòrd creishent a bèth. Jo, enfin, que'm semble qu'i a quauques territòris on es tot per prumèr còp lo passatge de la PACEM qu'ère mei dificil, se'm semble, de trobar monde, mès qu'an trobat, e açò que saludi tanben l'organizacion, eh, per m'o qu'ei quauquarré d'extraordinari. E puish que'm semble qu'i a eu un dom qui, qui, desempús ua dezenat d'annadas, donc, e puja, Sus aquera question de la lenga, l'avès quauquesus que van díser, oh, qu'ei ua defensa d'un leugièr, light, com disen en francés, mès no, lo monde que s'engatjan sus quauquarré, qui, dilhèu, ne coneishen pas a cent per cent, que n'i a qui ne parlen pas la lenga, que n'i a qui ne n'an pas jamei hèit arré en favor de la lenga, mès qui son vienguts per mos qu'avem ací ua animacion, ua accion qui permet de díser, Que soi favorabla d'aquò e que va mei luènh totun qu'un simple clic sus ua mulgueta devant lo sò ordinator a signar ua peticion. Aquí o qui cau anar a de matí, lo matí, lo brèspe, lo se, la nuèit, etcetèra. Donc ò que sentèshi un endum, après qui cau transformar, auprès a l'encòp dos elegits, las interpresas de las institucions divèrsas, taus díser, Espiat aquò, que son monde qui corren per arré, n'an pas arré a ganhar! N'i a pas nada revendicacion ni salariau ni corporatista qui o dejen, es que son monde qui hèn açò pur plaser e tanben per ua idèia qu'ei pro rara dens la nòsta societat, tà dat mentar be que. E que, justament, jo qu'ei un pauc la mieu craniença de me díser, l'engatjament, un còp van díser las comunautats, las mairies per exemple, que van balhar quate sòs entà crompar un quilomètre o dus quilomètres, Mes après, que van díser? Be, qu'ei pagat, qu'ei participat, viratèc dab aquò, e après qu'ei finit, que? Non, ieu que pensi que va anar mei luenh qu'aquò, per mon, per mon, ua municipalitat que a decidit de pagar, aeu endat qu'a vist tanben lo resultat, e lo resultat en mantues viles, mantues vilatges, qu'ei la mobilizacion, ua animacion, que vò díser monde qui son, qui son passats, qui an, qui an parlat d'aquò, qui son amassats tà organizar aquò au carrèr, e au dia d'auei, que'm semble, Ui elegit lo cau intelligent que compren que quan i a ua tau mobilizacion que vò díser qu'i a ua energia e a ua capacitat a crear quauquarre de nau. E pus j'en mei d'acò qu'èm en cèrques d'idèias dens lo monde a l'encòp urbà e dens lo monde rurau, e ací la passèm que tòca tot lo monde, que i a ua idèia interessanta, ua idèia comuna, quauquarre qu'i an en comun e, Balhar 100, 200, 300 èuros per ua comuna n'ei pas impossible. E puish que senhali totun aus elegits e qu'ath saben que la moneda qui balhen qu'ei la moneda publica de tot lo monde e qu'an hèra de monde dens las comunes qui son engatjats en favor de la lenga e de segur tot lo monde ne seràn pas un militant a 24 ors de 24. Mès totu que tostemp atau que los movements avançan, 100 personas qu'i hèn quauquarré e puish après que n'i a 5 qui vertadèrament mantienen la dinamica. E qu'i a donc que cau córrer e mei que córrer, donc lo David Groclaude, lo nòste convidat que hè que hè mei que córrer solide, donc qu'i a qu'i a engatjat en politica, en la transmission de la lenga dab lo CFPO tanben. E tanben en literatura, un libre que sòrt de Parresh, donc Abraham Luparat que pensi d'en parlar mei en detalh dath siègli deth temps sus Cap a Cap, que s'apèra La diversité pour survivre, que volèmi totun díser quate mots adar per non que sòrt tot just de Parresh. Donc un libre donc en francés, belèu ua version gascona que va Parresh. Non, mès volontàriament en francés. Ah, volontàriament, ah, que m'an parlat, donc qui parle justament de la diversitat, Lo monde que son d'avís entà díser que pertot en lo monde, totas las categorias do monde, la natura qu'a besonh de diversitat, la lenga per contra qu'es un tribut particular, qu'es una situacion especifica, qu'ei çò qu'as volut desvolopar, que pensi en aqueth libre. Exactament, sustot en França, on èm un país on la lenga pòrta tostemp conflicte, que sufech d'enténer Blanquer, bon, monde de dreta o d'esquèrra, eh, ne hèi pas nada diferéncia, la lenga qu'ei quauquarrèr de conflictuau.

Per mo cada lenga qu'ei ua faiçon de véder lo monde. E en França ne comprenem pas aquò. Ah, qu'èm d'acòrd tà anar sostiéner los Inuits per mo qu'ei luenh, l'Amazonia, mès quand s'aiesh de defénder l'occitan, lo basco, lo breton, lo còrse, ah non, i a pas mei arrés dens las politiques publiques. Donc, çò qui disi, nosaus tanben qu'èm autoctònes. Nosauts, Qu'èm solidaris dos Mapuches, dos Inuits qui an ua lenga miaçada. La nòsta que n'ei tanben e aquera lenga, aquera cultura que hè partida dos utís qui seren e qui seràn utiles domà entà inventar un aute monde. Per mon, quan parlam la lenga nòsta, ne vedem pas lo monde com nosautes, qu'o vedem d'ua faiçon diferenta, a çò qu'ath sabem, enfin qu'ath sabem, Normalament qu'ac sabem, mès tot lo monde n'ac pensen pas. E donc que tornes tot just d'un viatge en Argentina, donc avèm seguit las tuas camadas a Serrat, justament as podut encontrar justament e confrontar aqueras tematicas en Argentina dab las lengas tanben qui suberviuen a Serrat? Alavetz, en Argentina, au Chili, Bolivia, ont i a pòbles qui son pòbles originaris, bon, Nosaus que disèm qu'os avèm descubèrts, mès qu'èran dejà aciu, e que son monde que an la medisha problematica tà la lenga, que i èn tenut rasonaments, que'm parli dens lo libre, du joen quechua, du joen du Perú, du Perú, qui'm dis, Oh ben, jo ne voi pas aprendre la lenga du pair e de la mair, ne serveish pas ad arri, mès açò qu'at ei en tenut en Bearn, per tot, e a noste, ne serveish pas ad arri, que li digui, mès que çò qu'ei utila, Oh, qu'ei besonh d'aprendre l'anglés. Apren l'anglés, mes arren o t'empasha de saber la lenga do tò pair e de la tò mai. Ò, mes ne sei pas. E ací qu'avèm avut la meisha causa, mes qu'avèm adara ua generacion de retirats qui vòu prene cors, qui vòu aprene per mon campau de partir shens aver recuperat aqueth cavau, e pus qu'avèm, e qu'ath vedèm sos camins de la passèm, mainatges, qui eths n'espausan pas mei lo problèma, qu'aprenon ua lenga, que saberàn l'anglés. E pus per tot qu'ei vist en Argentina tanben, qu'ei vist au Chili, en Argentina, en Bolivia, en Bolivia qu'ei vist monde que m'an dit, oh, nosaus que parlam quechua e qu'èm orgulhós de parlar quechua. Desempus que lo president Morales ei passat en Bolivia, aqueras lengas son oficiaus. E que'm digu, adara nosaus qu'avèm curs a l'escòla taus mainatges, etcetèra E la Bolivia qu'ei demorada la Bolivia, qu'an onze lengas reconegudas e tot lo monde van plan. Donc, aquera discussion sus la diversitat, la necessitat de la diversitat, las instàncies internacionaus que l'an des empush l'an 2000, Mes en França que's direm que n'an pas entenut çò qui's ditz a serà a l'UNESCO, ont dison que la diversitat culturau de las lengas ei autan importanta com de sauvar lo sarri, l'ors, la murgueta sei pas qué, lo sapo ne sai pas on, etcetèra. Tot qu'ei important. E donc, que vò qu'estave lo mot patois a tot començar lo libre, donc la diversité pour survivre, qu'ei ua especificitat francesa, aquò n'ath sabi pas, Que vò díser que los nòstres vesins n'an pas nat mot equivalent a patois, que disèran dialècte o dialècte, mès que totun en França qu'avèm ua cultura hòrt, hòrt especifica, e sabes d'on vien concretament? A ben, alavetz, que coneishes lo mot arpatejar en lenga nòsta, o patejar qu'ei parièr, hein, qu'ei har anar las camas shens nà d'eficacitat. E ben, patoyer, en francés, qu'ei lo medish mot, que vò díser lo qui, bèp, bèp, bèp, bèp, qui bleisholha, E aqueth mot de patois qu'ei un mot especificament francés. E quan l'anei cercar dens un diccionari alemand, espanhòu, portugués, italian, o trobei pas. Anglés tanpòc. Sonque dens lo diccionari portugués qu'ei marcat patois, mot especificament francés. E quan pensam qu'ei lo mot qu'an hicat au miei dau castèth de, quin s'apèra, lo castèth de la lenga francesa, de Villers-Cotterets, I a cent mots seleccionats e qu'an hicat lo mot patois, qu'ei un mot qui evidentement ei utilizat, uèi lo dilhe, per lo mond en disent que parli patois, tà d'elhs n'i a pas arrè de mespresant, mès lo qui l'an, los qui l'an inventat aquest mot, qu'èra un mot mespresant, e quan enteni lo president de la Republica actuau díser M'a m'aimé parler le patois pyrénéen, quan ès president de la Republica qu'as de conéisher la lenga de la toa gran-mai o la vés que't caras. E la diversité pour survivre, donc lo darrer libre de eh, David Groclaude, quand disèvi au començar aquí de, de l'entertien, lo monde, eh, que si en França ou per tot eh, acabat lo monde, quand comprés l'interès de la diversitat, perqué donc i a aquest blocatge per çò qu'ei de, de las lengas? Per mo, Qu'avèm aquel idèia que que parli d'un mite de Babèl. Tu qu'as quitament si si ne credes pas en Diu, tot lo monde qu'an entenut a parlar de Babèl de la Biblia, que que seré com si la lenga estosse ua punicion, la diversitat de las lengas. E ben, non, n'ei pas ua punicion, au contrari, que vedèm ò dia d'auei qu'ei ua benediccion. E que trobam hèra pla quan son los pòbles d'Amazonia qui van a la còp tà protestar dab lo vestit tradicionau e tà díser que volèm guardar la nòstra cultura e la nòstra lenga. E nosauts, ací, quan avèm la medisha revendicacion, que se'n disen, oh, vos ètes des communautaristes, des separatistes. Non, Jo que tròbi que sostieni los pòbles d'Amazonia e que sostieni los bretons, los bascos, los occitans, etcetèra, e dinca las mei petitas lengas. E que voi senhalar, sutot çò qui m'a interessat en tribalhar sus aquò, que que credèm que parlam ua petita lenga, mès sus las 7.000 lengas parladas dens lo monde, que n'i a la mitat qui son parladas per mensh de 20.000 personas. Donc nosauts qu'èm ua grana lenga, mès miaçada, miaçada per mon e non pas per l'anglés, eh! Per mo, l'anglés qu'es mias, i a pas de volontat de l'anglés de s'i impausar pertot, mès per contra, en França, que i a ua volontat d'impausar lo francés. Sufesh d'enténer enqüèra quauques declaracions cada còp qu'i volèm crear ua escòla. E quò es donc tot ua reflexion importanta qu'i podètz descobrir donc en lo darrèr libre de David Gorclod, La diversité pour survivre, donc E cent per cent en francés, entà justament alertar sur l'ús francés. Que l'averie podut escriver en gascon, en occitan, mès qu'ei causit de l'escriver en francés per mot que s'adreça a monde qui son en dehors de l'espaci occitan, aus occitans tanben, mès que sei que saben léger lo francés. E puish, e se tròbi valent tau m'arrevirar en occitan, en espanhòu, en anglés o en alemand, que preni de tira. Mès. que dejà qu'avi hèit lo prumèr libre dens las duas lengas, qu'avi començat, que l'avi hèit la prumèra version en occitan e a revirat en, en francés, a que demanda quauques òras de tribalh, qui n'avèvi pas. Ah. Mès lo seguent que serà en occitan. Entenut, e ben un gran mercés per la tua visita, David Croc-Claude. La diversité poursuivre, donc, a las edicions ADO, Laboratòri d'idèas.